Lêkolêner û kolênerê şûnwarî Hurmûz Ressam yekem kes bû ku bal kişande ser girê Leylan. Ew jî bi rêya gera xwe ya ji bajarê Neynewa ber bi Nisêbînê ve. Hurmûz Ressam dibêje ku di bîst û yekê gulana hezar û heysi du heftê û heştan de li gundê Dugirê Sekinî, niha dikeve Rojavayê Tirbespiyê, Bala xwe da deşta berfireh li başûr. Di wê kêliyê de girekî mezin û sûrkirî bala wî kişand. Dema ku li navê gir pirsî, jê re hate gotin ku ew girê Leylan e yan jî girê Leylên e, weke ku kurd bi devoka li wê herêmê bi nav dikin. Paşê lêkolêner û kolênerê şûnwarî Max van Oppenheim rêya xwe bi vî cihî xist û diyar kir ku ev cih vedigere serdema aşûrî û dibe ku kevintir be jî. Her wiha lêkolênerê şûnwarî Emil Fourer di pirtûka xwe de ya derbarê kantonên Şahînşahiya Aşûrî di sala hezar û neh sed û bîstan de girê Leylanê destnîşan kiriye. Lêkolênerê fransî jî Pierre Podabart derbarê lêkolîneka xwe de di payîza hezar û neh sed û bîst û heftan de Li herêma Cizîrê pêşinyar kiribû ku Gurê Leylan dibe ku baregeheke leşkerî ya Romanî be. Van agahiyan çavê lêkolînerê Emerîkî Harvey Wois li ser Gurê Leylan vekir. Ew jî dema ku çû Cizîrê û li bajarê bi navê Şûbet Enlîl yê kevnar, Ku di belgeyên mîxî yên kevin de dihat naskirin, digeriya. Bi rêya gelek lêkolînan Harvey Woyz pêşbîn dikir ku ev bajar li girê leylan be. Lewre şandeyeke şûnwarî ji Zanîngeha Yale ya Amerîkî amede kir, rêdana kolandina di girê leylan de wergirt û berê xwe da gir. Kolandin û lêgerîna di gir de, Ji sala hezar û neh sed û heftê û heştan de dest pê kir û di sala du hezar û heştan de bi dawî bû. Girê Leylan sih kîlometreyan li başûr-rojhilatê bajarê Qamişlo ye û neh kîlometreyan li başûrê Tirbesipiyê ye. Rûbera gir derdora nod hektarî ye, parçeyê wê yê jor pazdeh hektar e. Li hawîrdorê gir jî herêmeke bi qasî heftê û pênc hektaran heye. Bilindbûna gir ji erdê ji pênc ta pazdeh mitreyan e û herêm bi sûrekî şûnwarî bi dirêjyahiya sê point heft kîlometer dorpêç kiriye. Di sala hezar û neh sed û heftê û heşt an de nexşeyeke topografîk ji deverê re hate amadekirin û lêgerîneke seresere ya giştî ji fexarên li ser gir re hat çêkirin. Di sala hezar û neh sed û heftê û neh an de di çar beşên di parçeyê bakurî de ji herêma Jorîn a Akropol a gir de dest bi kar hate kirin. Her wiha di koncaleke taqiyê de di milê Bakurê Rojavayî ji gir de ji jor ber bi jêr ve hat çêkirin. Ew jî ji bo vedîtina xaka resen a gir, ko bi rêya wê rêze dîroka şaristanî ya di gir de tê naskirin. Di sala hezar û neh sed û heştê de xebat di vê koncalê de û di beşna din ên kevin de dewam kirin û piştre di beşna din ji gir de Xebatên lêgerîn û kolandinê hatin destpêkirin. Bi rêya gelek vedîtinan, nemaze fexaran hat xuyakirin ku bi ser gir ve ev şaristanî derbas bûne. Şaristaniya Helef, hezara şeşemîn beriya Zayînê. Şaristaniya Ubêd, navbera çar hezar û şeş sed ta sê hezar û heft sed beriya Zayînê. Şaristaniya Orûk, sê hezar û heft sed ta sê hezar beriya Zayînê. Şaristaniya Nînawa ya Pêncemîn, ji sê hezar ta du hezar û pênc sed beriya zayînê, ew jî hemdema serdema berbanga dundeya yekemîn û duyemîn e. Şaristaniya Akadî, ji du hezar û sê sed ta du hezar û du sed beriya zayînê. Şaristaniya Xûrî, derbarê hezara duyemîn beriya zayînê û belavbûna Fexarê ku gelekî nûnwirtiya şaristaniya Xabûrê dike. Balkêşe ku cûreyekî ji fexaran mîna fexarê nîna wa ya pêncemîn hat naskirin, lê ev cûre xwecihî bû û navê Fexarê Leylan lê hate kirin. Dîroka vî cûreyî vedigere navbera sê hezar ta hezar û heft sed beriya zayînê. Şandeya şûnwarî piştî gelek çaxên lêgerînê li girê Leylan, asta lêkolînên xwe bilindtir kir û pirsgirêkên şûnwarî yên ne zelal li herêmê vekolîn kirin. Nemazeyên ekonomîk, ji bo wê jî çar deverên şûnwarî yên li ser newala Sibla destnîşan kirin û koncareke taqiyê di wan de koland. Ew jî girê Bakir li bakurê gundê Dugirê ku şûnwarê serdema Helefê tê de hatin dîtin, girê Nesranê heft kîlometr bakurê girê Leylan ku şûnwarên serdema Orok tê de bûn, Ogurê Nesranê di do li başûrê girê Nesranê ku şûnwarên serdema Ubeyd tê de hatin dîtin. Li gorî van vedîtin û vekolînan Harvey Wois pêşbîniyên nû yên ji bo pêşketin û rêze dîroka herêmê diyar kirin, bi taybet di herêma bi navê Sêgoşeya Xabûrê ji pêvajoya du hezar û neh sed ta du hezar û şeş sed beriya zayînê. Harvey Wois xwesparte navê Sûber bi şêweyê Somerî, Konê zî navê Soparto bi şêweyê Akkadî ye. Ev navê kevn ji hezara sêyemîn beriya zayînê li hemwelatiyên xorî li bakurê Mezopotamyayê de hat kirin, cureyên wî jî wiha ne. Serdema Helef ji pêvajoya pênc hezar û pênc sed ta pênc hezar beriya zayînê. Qonaxa Leyland şeş a OB ji pêvajoya pênc hezar ta çar hezar û sed beriya zayînê. Hemdemiya serdema Ubêd. Qonaxa Leylan pênc, ji pêvajoya çar hezar û sed ta sê hezar û sê sêd beriya Zayînê, hemdemiya serdema Oroka Zuyîn. Qonaxa Leylan çar, navbera pêvajoyên sê hezar û sê sêd ta sê hezar beriya Zayînê, hemdemiya serdema Oroka Dereng. Qonaxa Leylan sê ê. Navbera pêvajoyên sê hezar ta du hezar û nesid berya zayînê, ew jî qonaxa hilweşandinê ye. Qonaxa Leylan sê bî sî. Navbera pêvajoyên di hezar û neh sed ta du hezar û şeş sed berya zayînê, hemdemiya şaristaniya Nînewa ya pêncemîn. Qonaxa Leylan sê dî. Di pêvajoya du hezar û şeş sed ta du hezar û çar sed berya zayînê, Navê pêvajoya Subir yek ê wek têgeh lê hat kirin. Qonaxa Leylan di do ê, di pêvajoya du hezar û çar sed ta du hezar û sê sed beriya zayînê. Navê pêvajoya Subir di do ê wek têgeh lê hate kirin. Qonaxa Leylan di do bî, di pêvajoya du hezar û sê sed ta du hezar û du sed beriya zayînê. Navê pêvajoya Subir SE wek têgeh lê hate kirin. Ji du hezar û du sed ta hezar û neh sed beriya zayînê navê pêvajoya Subir çar E wek têgeh lê hat kirin. Qonaxa Leylan yek ango wek tê naskirin qonaxa ji nû vegera niştecihbûnê li Sopart o, ew jî di pêvajoya hezar û neh sed ta hezar û heft sed û bîst û pênc beriya zayînê hemdemiya qonaxa Fexarên Xabûr, Û serdema Aşûriya kevnar e. Her wiha Harvey Wois qonaxên pêşketinê yên li herêmê bi dest xistin. Li gorî wî, şênî li girê leylan di derdora sala du hezar û şeş sed beriya zayînê de hebûn û di rûbereke bi qasî sed hektarî de di navbera salên du hezar û şeş sed ta du hezar û du sed beriya zayînê diman. Li herêmê sê navendên bingehîn yên desthilatdariyê hebûn, Girê Mozan, Girê Birak û Girê Leylan. Çemê Ceqceqê sînorên Girê Mozan û Girê Leylan vediqetandin û di derdora sala du hezar û du sed beriya zayînê Girê Leylan navendeke girîng bû. Niştecihbûn lê pir bû. Nemaze navbera Sûr û Çem di beşê Başûr ji deverê de. Ev jî hemdemiya pêvajoya serweriya padîşahiya Akadî li nîv û başûrê Mozopotamyayê ye. Li gorî Harvey Wois ev padîşahî ji ber sedema guhertineke dijwar û jinişka ve ya atmosfêrê ruxiya. Di derbarê kolandin û lêkolînên ku di her çar beşên ji parçeyê Bakur ji herêma Jorîn li gir û di koncala taqiyê de gelek fexarên xabûrî hatin vedîtin. Ev fexar jî xwedî rengên cuda bûn, nemazeyê reş, sor û qehweyî. Li ser wan neqşên hunerî wek yên hendesî, sêgoşe, û xet xetî hebûn. Max Mallowan ev fexar li girên li deşta Xabûr dîtin lewre pêvegirê da. Lê vê dawiyê hat xuyakirin ku ev fexar li gelek herêmên Rojhilata Kevin hatibû belavkirin. Dîroka vî fexarî li girê leylan vedigere navbera hezar û neh sed ta hezar û heft sed beriya zayînê. Du jêderên avahîsazî jî hatin vedîtin. Ya yekem mîna perestgeha ku Şemşî Eded li bajarê Aşûr ava kiribû, her wiha mîna perestgeha ku li girê Remah hatibû vedîtin bû. Ev perestgeh ji pêşiya xwe ve li milê bakur bi stûnên werpêçayî yên ji heriyê hatibûn neqişkirin, bingeha wê jî mîna Qurmê Dara Xurman e. Ji bo wê jî navê perestgeha stûnên werpêçayî lê hate kirin. Jêdera avahîsazî ya duyem avahiyeke li başûrê perestgehê bû, diyar e ku ji du beşên rex hev pêk tê. Ev avahî du rûyên wê hebûn, yek bakurî bi dirêjahiya bîst û pênc metreyan bi stûnên ji heriyê neqişkirî mîna ya borî lê hinekî biçûktir bû. Lê yê din başûrî bû, bi dirêjahiya neh metreyan bû, ew jî bi kulmên heriyê stûnî hatibû neqişkirin. Li paş van stûnan dikeyeke ji heriyê û berfireh hebû. Ev avahî xwedî bîst odeyan bû. Piştî goşandeyê xebatên xwe di vî beşê girde berfireh kirin, tekez kir ku herêma herdû perestgehan xwedî rûbereke berfireh e, ew jî li rex vedîtina bingehên avahiyeke nû li başûr. Tê texmînkirin ku bi herdû perestgehên navborî ve girêdayî be. yan jî parçeyek ji perestgeha Başûrî be. Bi vê yekê diyar dibe ku perestgeha Bakurî ya xwedîstûnên werpêçayî yek ji kevintirîn mînakên perestgehên xwedîdergehên milkêş yên bi navê Long Rum e. Her wiha girstirîn perestgehên hezara duyemîn beriya Zayînê be, mîna perestgeha Aşûr. Tê pêşbînkirin ku avakirina vê perestgehê di serdema padîşahê Amûrî Şemşî ed dû de pêk hatibe. Di parçeyê rojhilatî ji jê re gir de beşekî mezin hat kolandin, navê Operation Three lê hat kirin. Bi serperiştiya Peter Akerans, tîmekî şûnwarî ji Zanîngeha Amsterdam a Holendî, û bi rengekî serbixwe tê de kar kirin. Bi rêya kolandinê gihane xaka resen, herwiha heft qonaxên niştecihbûnê yên navbera du hezar û pênc sed ta hezar û heft sed beriya zayînê hatin vedîtin û gelek fexarên xabûr û leylan hatin dîtin. Ev jî nîşana berfirehiya niştecihbûna li girê leylan derbarê vê pêvajoyê de bû. Avahiyeke mezin ku ji bîst û pênc odeyan pêk dihat, Hat dîtin, ev avahî xwedî dîwarên stûr çar qat bû. Di hundirê odeyan de car û amanên fexarî, mîna fexarên xabûr hatin dîtin. Her wiha arşîvek ji nivîsên mîxî û hejmareke mezin ji çapên mohrên stûnî hatin dîtin. Ev hemû vedîtin nîşan dikin ku ev avahî di sedsala hîjdan de avahiyeke rêvebertiyê bû ku hemdemiya qonaxa Leylan yek e. Lê vê dawiyê û piştî xebatên berfireh ên kolandin û lêgerînê hat xuyakirin ku ev avahî ne tenê avahiyeke rêvebertiyê ye lê belê koşkeke şahînşahiyê ye. Bi rêya nivîs û arşîfan hat xuyakirin ku ev koşk vedgera padîşah Şemşî Ed dû. Bi dûrbûna nîv kîlometreyî ji gir û di parçeyê bi sûrê bajêr ve li goşeya bakûr-rojhilat ji deverê, Kolandin û lêgerîn ji aliyê şûnwarnas Jill Stein ve pêk hat. Navê Operation For lê hat kirin. Li vê deverê parçeyê sûrê ku dîroka wî vedigere qonaxa dawî ji dîroka deverê hezar û neh sed ta hezar û heft sed beriya zayînê hat vedîtin. Li rex sûr goristaneke ji çar goran pêk dihat hat vedîtin. Di van goran de qerqodeyên sê zilam û zarokekî hebûn. Her wiha komek car, aman û sênîkên fexarî hebûn. Di goşeya rojhilat-başûr ji Sûr de lêkolîn û kolandin pêk hatin. Di encam de gelek bermahiyên şûnwarî ku vedigerin hezara sêyemîn beriya zayînê û heta hilweşîna bajêr hatin vedîtin. Her wiha di beşekî din li milê Bakur-Rojava ji bajarê Jorîn de jî, Kolandin pêk hat, navê Operation One lê hate kirin. Armancê jî naskirina pêşketinên di avahiyên niştecihbûnê de çêbûbûn bû. Ew jî derbarê hezara sêyemîn beriya zayînê û beriya wê jî. Ji bo naskirina şêweyê niştecihbûna li deverê, di derbarê hezara sêyemîn beriya zayînê, û destpêka bajarbûn û avabûna dewletê li deverê de di sala hezar û neh sed û heştê û nehan de kolandin û lêgerîna li şûnwarê qonaxa Nînewa ya Pêncemîn ji sê hezar ta du hezar û şeş sed beriya Zayînê û qonaxa Leylan Sisê nîva duyem ji hezara sêyemîn beriya Zayînê pêk hat. û xebat di du beşan de hat destpêkirin. Ew jî ev in, beşek di goşeya Başûr Rojhilatê bajarê Jêrîn. Li vir kolaneke ku du komên niştecihbûnê ji hev veqetî ne hat dîtin. Ev kom ji mal ne ku ji odeyekê yan jî bêtir pêk dihatin pêk dihat. Hat xuyakirin ku vetgere qonaxa Leylan Sisê û jiyan li wir heta sala du hezar û sed Beryazayînê dewam kiriye. Beşek di goşeya Bakur Rojavayê bajarê Jorîn hat xuyakirin ku vetgere qonaxa Leylan Sisêdî. Li vir ambarên ku parçeyek ji avahiyeke rêvebertî bûn an jî koşkeke ku kar û barên şêniyên bajarê Jêrîn bi rê ve dibir hatin dîtin. Di hundirê wan de heştê çapên mohrên stûnî hatin dîtin. Di sala hezar û neh sed û nod û yekê de di beşne nû ji gir de lêgerîn û kolandin pêk hatin. Ew jî ev in. Beşa goşeya başûr rojavayê bajarê Jêrîn, a ku gereke cihê navenda bazirganiyê be, ya bi navê Karûm hat xuyakirin ku vedigere pêvajoya navbera du hezar û şesit ta du hezar û sed beriya zayînê. Her wiha hat xuyakirin ku piştî niştecihbûn lê pir kêm bû di sala hezar û heft sed û bîst û heşt an beriya zayînê de û piştî ku bajar hilweşiya careke din niştecihbûn lê vegeriya. Ew jî heta belavbûna nîmûneyên fexarên xûrî û yên bi navê fexarên nûzî li herêmê tên naskirin. Beşek ji keviya Bakur Rojhilatê bajarê Jêrî. Ev beş ne dûrî Koşka Rojhilatî ya ku li wir hat vedîtin bû. Vedîtinên fexarî û avahîsazî yên tê de di dan xwe ya kirin ku ew vedigere qonaxa Leylan Sisê dî û niştecihbûna lê heta qonaxa Leylan yek û Leylan di do bî berdewam kiriye. Herwiha avahiyeke ji qonaxa Leylan yek, Ji hezar û neh sed ta hezar û heft sed û bîst û heşt beriya zayînê hat vedîtin. Ev avahî duwazdeh odeyên biçûk, xwedî dîwarên duqat û sêqat ku ji kelpîçan hatibûn çêkirin, ji bilî du dîwarên mezin, odeya deh û odeya yazdeh, qedhewandin. Di navbera wan de du qadên Rojava û Rojhilat hebûn. Li ser zemîna odeya jmar duwazdeh, bingeheke hêkan û kevirekî kutanê û careke ambarkirinê mezin û çar carên biçûk û arşîfeke nû ji nivîsên mîxî di hundirê wan de hatin dîtin. Beşeke biçûk rûbera wê bîst û pênc metre çargoşe li milê bakur rojavayê bajarê Jêrîn, şûna niştecihbûna kovetgera qonaxên Hezara Sêyemîn û Hezara Duyemîn Berya Zayînê hat vedîtin, herwiha belavbûna bermahiyên çînên ji xweliyê jî hatin dîtin. Beşeke biçûk li herêma Sûrê Bajêr, Erman jê naskirina şêweyê Sûr derbarê Hezara Sêyemîn Berya Zayînê. ji ber ku hat xuyakirin ku ev sûr bi awayekî pir bi hêz û pispor û bi sê dîwarên hevseng hatiye avakirin. Kolandin û lêgerîna vê dawiyê di sala hezar û neh sed û nod û sisiyan de dest pê kirin, ew jî li beşa nû, Ya li goşeya bakur rojavayê bajarê Jorîn bû. Rûbera kolandinê hezar û du sed metre bû. Hat xuyakirin ku şûnwarên qonaxa Leylan di du ê, ji du hezar û çar sed ta du hezar û sê sed beriya Sayînê û qonaxa Leylan di du bî ji du hezar û sê sed ta du hezar û du sed beriya Zayînê tê de hebûn. Ew jî hemdemiya serdema Akkadî bû. Çînên qonaxa yekemîn, Perçeyek ji avahiyeke ku tê texmînkirin ku statuyeke olî be, di nava xwe de vedhewîne. Ev avahî rûbera Kolandî hemûyî dinixumîne. Di nîva wê de dikeyeke belî ji kelpîçan hebû. Herwiha di nîva wê de kortikeke tijî hestûyê mirovan û pêlikek li hember milê wê yê başûr hebû. Li derdora vê avahiyê dîwarekî fireh hebû. Û di avahiyê de li rojhilatî di keyê odena mezin dîwarên wan spî hebûn. Yek ji van odeyan tijî li bên şewitî bû û li ser zemîna odeyeke din komek ji carên fexarî yên girs û serikên rimên ji paxir an bronz hebûn. Lê di çînên qonaxa duyem de ku li ser qonaxa yekem hatibûn bicihkirin, dîwarên ji keviran ango bazilt bi pîvanên cuda û bi berfirehiya sed û bîst santîmetreyan hebûn. Li ser van dîwaran dîwanên ji kelpîçan sê rêz û çar rêz hebûn. Her wiha di vê qonaxê de Avahiyeke ji kelpîçan û dîwarên sêrêz û fireh hatin dîtin. Di ode perça nefexarî, depekî nivîsê û parçeyê mohreke stûnî jî hatin dîtin. Li nik wan jî kortikeke bi kûrahiya çar mitreyan ku di beş embarkirinê re dihate bikaranîn hat xuyakirin. Bi rêya guhertinên diyar ên li ser avahiya olî ya ku hatibû vedîtin, pêşketinên dîrokî li deverê Bala Harvey Wois kişand. Got qonaxa destpêka derketina dewletê ji du hezar û şeş sed ta du hezar û çar sed beriya zayînê de, hatiye avakirin û heta qonaxa dewleta xwecihî ya bihêz ji du hezar û çar sed ta du hezar û sê sed beriya zayînê hatiye bikaranîn. Her wiha di qonaxa berfirehbûna desthilatdariya akadî ji du hezar û sê sed ta du hezar û du sed beriya zayînê de, hatiye sererastkirin. Di vê beşê de holeke fêrbûna nivîsê ku di dawiya qonaxa Leylan di do ê du hezar û sê sed beriya zayînê de hatiye damezirandin. Mîna vê holê li herêma Cizîrê tune ye. Avahiya Rêvebertî ya Akadî ya Girs ku bêtirî hevde ode û holên vetgerin sedsala bîst û sisiyan beriya zayînê di nava xwe de vedhewîne jî hatin dîtin. Avahiyeke din ku li gorî Harvey Wise ji ber bo welatên xwezayî netemam kirî bû jî hat dîtin. Di vê avahiyê de tenê çar ode hebûn. Ev avahî vedigere pêvajoya navbera du hezar û du sed û sî û sê ta du hezar û sed û nod û şeş beriya zayînê. Ji ber ku Harvey Wise û şandeya wî nedixwestin vê deverê ji hawirdor veqetînin, parçeyekî taybet ji xebatên lêgerîn û vedîtinên xwe ji herêmên hawirdor re destnîşan kirin. Ew jî bi xelekeke qasa wê pazdeh kîlometr, da ku karibin nêrîneke zelal li ser deverên kevn ên li herêmê pêşkêş bikin. Ev yek jî li ser çend qonaxan pêk anîn. Hejmara girên ku di qonaxa yekemîn de Cihê xwe di vekolîn û vedîtinê de girtin heştê û çar dever bûn. Encam jî wiha ne. Sêzdeh dever niştecihbûna di wan de vedigere qonaxa leylansiz sê, ji sê hezar û sê sed ta du hezar û heft sed beryazayînê. Çardeh dever niştecihbûn di wan de vedigere qonaxa leylandid do, ji du hezar û pênc sed ta du hezar û sed beryazayînê. Pêncî û heft dever niştecihbûn di wan de vedigere qonaxa leylan yek. ji hezar û neh sed ta hezar û heft sed beriya zayînê. Her wiha şandeyê du mijarên girîng bi dest xistin. Ew jî ev in, nêzîkbûna hejmara deveran û wekheviya belavbûna wan a erdnîgarî derbarê her du qonaxên pêşîn di hezara sêyemîn beriya zayînê de. Cudahiyeke berbiçav a zêdebûna niştecihbûnê derbarê qonaxa dawî ji hezar û neh sed ta hezar û heft sed beryazayînê. Li gorî Harvey Wois sedem ew e ku aramiyek derbarê qonaxa dawî li herêmê çêbû û ya herî ku sûd ji vê yekê dît, bajarê Girê Leylan ku li ser ringê xwe bû. Lewra rûbera wê ji pazdeh hektarî gihaşt not hektarî. Pê re jî hejmara şêniyan ji hezar û pênc sed gihaşt pênc hezar û çar sed kesî. Li gorî Harvey Wois, ev yek geşbûna aborî ya ku xwedizpar de çandiniya be jî li bakurê Mozopotamyayê destnîşan dike. Şandeyê qonaxa duyemîn û sêyemîn ji lêgerîn û vedîtinê berdewam kir û di sala hezar û neh sed û nod û pêncan de şandeyê dikarî di çarçoveya erdnîgarî ya sînordar a projeyê sed û heftê û neh deverî ji hêla şûnwarî û dîrokî ve ji hev cuda bike. Ev hejmara mezin, rêjeya zêde ya niştecihbûnê û pêşketina wê li herêmê navbera hezara pêncemîn beriya zayînê û hezar û heft sed beriya zayînê de destnîşan dike. Ew jî wiha ye. Çel û neh dever ji serdemên Helef û Ubeyd hezara pêncemîn beriya zayînê. Heşt dever ji serdema Ubêd a Dereng û serdema Orok a Zûyîn, Qonaxa Leylan pênc, Hezara Çaremîn beriya Zayînê. Heft dever ji serdema Orok a Dereng, Qonaxa Leylan çar, ji sê hezar ta du hezar û neh sed beriya Zayînê. Pênc dever ji serdema Nînewa ya Pêncemîn a Zûyîn, Qonaxa Leylan Sisê ê, ji du hezar û heysed ta du hezar û şeş sed beriya Zayînê. Yazdeh dever ji serdema nînewa ya pêncemîn qonaxa Leylan Sisê dî. Bîst û du dever ji destpêkên serdema Ekadî, qonaxa Leylan di do ê, ji du hezar û çar sed ta du hezar û sê sed beriya Zayînê. Sêzdeh dever ji dawiya serdema Ekadî, qonaxa Leylan di do bî, Ji du hezar û sê sed ta du hezar û du sed beryazayînê. Şêst û çar dever ji serdema Babilî ya kevin, qonaxa Leylan yek ji hezar û neh sed ta hezar û heft sed beryazayînê. Li devera Sultan Tulûl li Newala Red jî sîh kîlometreyan li başûrê girê Leylan, Şandeyê lêgerîneke şûnwarî pêk anî. Di encam de şûnwarên niştecihgehên biçûk ku vedigerin serdemên Helef û Ubêd hatin dîtin. Her wiha li devera Girê Îd, çardeh kîlometr û nîvan li rojavayê Girê Leylan, vekolînek pêk anî. Di encam de govanên geşbûna deverê di qonaxeke ku hemdema Leylan di do bî û Leylan sisê dî bû hatin dîtin. Ne tenê wisa. Lê bilê şandeyê Gola Şûra ya rojavayî girê Qerase û derdora pazdeh kîlometreyan li başûrê girê Leylan vekolîn kir. Di encam de govanên pêkhatina guhertineke jinişka ve di asta avê û rewşa dordan de hatin vedîtin. Lêkolênera Zanista Rûwikên Şûnwarî ya ji Zanîngeha Harford Wilma Waterstrom bermahiyên rûwikên ku di beşê jorîn ji girê leylan de hatin vedîtin vekolîn kirin. Ew jî di çînên şûnwarî yên ku vedigerin serdema nînewa ya pêncemîn de. Qonaxa Leylan si sê bî û ê ji sê hezar ta du hezar û heft sed beriya zayînê. Di encam de hat xuyakirin ku giringtirîn cûreyên rûwikên ku dihatin çandin cih û genim bi du cûreyan û nîsk û fasoliyên şîn bûn, her wiha rûwikên veşahî yên din. Piştî vekolînkirina encamên kortikan û nirxandina vedîtinên şûnwarî yên girêdayî hawirdora Girê Leylan ji aliyê zanayan ve Harvey Wise tewriyeke nû derbarê dîroka herêmê û awayên niştecihbûnê lê Harvey Wise texmîn dike ku rûxandina padîşahiya Akkadî ya ji nişka ve Ne ji ber sedema êrîşên gotiyan yên ji çiyayên Kurdistanê hatibûn û ne jî ji ber êrîşên amûrî yên ji rojava hatibûn. Lê belê ji ber sedema derketina rewşên atmosfêrî yên nû di dawiya serdema Akkadî li gelek herêmên cuda li parzemîna Asya û Efrîqyayê bû ku di encam de baran kêm bûn û ziwabûneke giştî Nemaze li Rojavayê Asyayê çêbû. Her wiha herêmên rojhilat ên kevên jî bi taybet welatên Soparto pê bandor bûn. Ji xwe nîşanên vê yekê li girê leylan li ber çav in ku ev dever bi temamî di derdora sala du hezar û du sid beriya zayînê de vala bû. Ev bawbelata xwezayî bû sedema hilweşandina padîşahiyên gelek bajarên Cizîr û bakurê Mozopotamyayê. Herwiha xelkê ji gund û bajaran ber bi herêmên çandiniyê ve yên ku xwe dispartin ava çemên Dîcle û Firatê û şaxên wan di avdanê de koç bûn. Bi vê yekê jiyana wan veguherî jiyana koçeriyê, ew jî li gorî mercên jiyanê. Lewre hindik niştê cihgeh man. Mîna Orkêş li girê Mozan, ku navenda Xoriyan ya Olî bû û navenda xwedayê wan Komarbî bû. Di destpêka hezara duyemîn berya zayînê de mercên av û hewayê baş bûn û hin bi hin xelk vegeriyan deştên Xabûr û Girê Leylan. Şandeya şûnwarî ya ku li girê leylan kar dikir hejmareke mezin ji tepê mîxî dîtin. Cihên ku di wan de hatin dîtin jî ev in, di hundirê perestgeha bakurî ya xwedîstûnên werpêçayî, di hundirê perestgeha başûrî de, Di hundirê Koşka Şahî ya li perçeyê Rojhilat ji bajêr, di avahiya li Bakur Rojhilatî bajarê Jêrîn de, di hundirê avahiya Rêvebertî ya li goşeya Bakur Rojavayî bajarê Jorîn de, di avahiya Kovetgere serdema Akkadî de. Hejmara deqên ku hatin vedîtin jî derdora hezar û sê sed û pêncî tep û hejmareke mezin a perçeyan. Em dikarin wan dabeşî pênc şêweyan bikin. Wekî çawa Profîsor Farûq Îsmaîl di pirtûka xwe ya derbarê şûnwarên girê leylan de weşandibû, Profîsor Farûq Îsmaîl jî di lêgerîn û kolandinan de li gel şandeya şûnwarî hevkar bû û gelek lêkolînên girêdayî girê leylan belav kiribû. Nemaze deqên mîxî. Yek, deqên rêvebertî aborî, ew jî tomarên karmendên Koşka Padîşahî ne. Ku dahatên koşkê û hinardeyên xerckirinê yên padîşah û mêvanan an ên boneyên olî belge dikirin. Di do nameyên ku padîşah an karmendên payebilind dişandin ji bajarên herêma sêgoşeya Xabûr, Şengal û ji Helebê re ji bo her sê padîşahên Leylan, Mûtya, ku derdora hezar û heft sed û şêst û sisê ta hezar û heft sed û pêncî beriya zayînê serwerî kiriye. Tîl Abnû, goderdora hezar û heft sed û çel û neh ta hezar û heft sed û sî û pênc beriya Zayînê serwerî kiriye û Yekûn Aşer, goderdora hezar û heft sed û sî û çar ta hezar û heft sed û bîst û heşt beriya Zayînê serwerî kiriye. Ji van nameyan nameya padîşahê mêrnişîna Kurda, Aştamar ad du ji padîşah Tîl Abnû re ku ew vexwendî şahiyekê kiribû û nameyeke din ku du peyanmêr dişandin da ku peykerên xwedayan ji bo sûndxwarina li pêşberî wan bînin an jî sembolên wan ji bo îmzekirina hevpeymanekê Navbera du padîşahan de nameyeke din jî hebû ji Aya Apûn padîşahê Şûna û wezîrê wî Sîbîla ji bo padîşah Tîl Abnû re. Ev name girêdayî tevgerên leşkerî yên girîng ku bi serkêşiya Îşkî Eded li herêma Deşta Mêrdînê bû. Sisê hevpeymanên siyasî, hejmara wan Pênc hevpeyman bûn. Deqên gelkî dirêj û vedigerin pêvajoya navbera hezar û heft sed û heftê ta hezar û heft sed û çil û pêncan beriya zayînê. Çar deqên lîsteya padîşahên somerî vedigerin sala hezar û heft sed û bîst û heştan beriya zayînê. Pênc deqên hînbûnê, hejmara wan hindik bû, ji bo fêrbûna nivîsa mîxî dihatin bikaranîn. Ev deq bi nivîsa mîxî ya kîtgêrî û sembolî Hatibû nivîsandin, lê zimanê deqên vedîtî, akkadî, ango babilî ya kevn bû. Ji ber ku Amorîyan belgeyên xwe bi zimanê xwe yê taybet nenivîsandibûn. Deqên girê leylan gelek tiştên girîng û nû pêşkêş kirin. Nemaze agahiyên dîrokî yên derbarê qonaxa navbera hilweşîna Padîşahiya Marî û hilweşîna Şubat Enlîl navbera pêvajoyên hezar û heft sed û şêst û du ta hezar û heft sed û bîst û heşt an de. Her wiha bi rêya van deqan, çawaniya belgekirina rêvebertî û têkiliyên derveyî yên bajêr, û zêdebûna xoriyan li bajêr destnîşan dikin. Bi rêya van deqan hat diyarkirin ku kesên gotî û kesekî lolo li bajêr hebûn. Li gel van agahiyan, van deqan aliyê jiyana olî ya bajêr û navên xwedayên cihêreng wek Amorî, Akadî û Xorî û xwedayekî xwecihî ku perestina wî li herêmên Cizîr û Şingalê belav bibû destnîşan dikin. Ji van xwedanan Bilît Nagar,

Ev cejn di destpêka demsala zivistanê de dihat lidarxistin. Di vê cejnê de padîşahê serdana perestgeha xwe dikir û qurbanî û nedir pêşkêş dikirin. Di vê rojê de gelek mey dihat vexwarin û padîşah mey ji padîşahên din re dişand. Saggar û Zara navê her du parçeyên Koçiyayê Şengalê ji wan pêk tê. Tê texmînkirin Koyê yekemîn yê bi navê Sakar beşê navendî yê mezin ji çiya destnîşan dike, lê yê duyemîn perçeyê biçûk ku ji rojava heta herêma holê dirêj dike û bi navê Îşkefta yê Kurdî tê naskirin e. Li girê leylan hejmarek hindik ji mohr û hejmarek mezin ji çapên mohran di perestgeha Bakur, Başûr, û koşka rojhilatî û deverên din ên hatine kolandin ji gir de hatin vedîtin. Li ser hinan ji wan nivîsên mîxî û wêne hatibûn niqişandin. Ev mohr vedigerin pêvajoyên demî yên cihêreng. Mohrên vedigerin hezara sêyemîn beriya zayînê. Di dawiya serdema Nînawa ya pêncemîn ango qonaxa Leylan Sisê dî du hezar û şeş sed û pêncî ta du hezar û pênc sed beriya zayînê. Hin ji wan bi şêweyê hendesî xêzkirî û hin jî bi şêweyê dîdarî xêzkirî xwedî dîmenên vexwarina meyê, lêxistina mozîkê, welîme û ajalên biyanî weke marê heftserî, wêneyê tûpişk an jî ajalên xwedî strihên li hev herbilî an jî balindeyên çeng dirêjkirî bûn. Her wiha berçeyê mohreke ku vedigere serdema Akadî ya Kevin û navê Xaya Apûn ya ku bi navê Sebra tê naskirin li ser xêzkirî hat vedîtin. Mohrên vedigerin hezara duyemîn beriya zayînê, bi taybet jî sedsala hîjdan beriya zayînê, bi şêweyê ku di serdema Babilî ya Kevin de bi nav û deng bû, hatibû çêkirin. Ev mohr xwedîçapeke fermî ya rêvebertî û xwedîwêneyên du lingên şipiya û pêşberî hev û yeke din bal kişandibû ser rewşa tevgera hin bûneweran bûn. Di vir de hunerwer dixwest qayîşkişandinê destnîşan bike. Hejmarek ji van mohran navên xwediyên wan an jî navên kes ne ku karmendên koşkê bûn vedhewandin. Her wiha navên serweran, xwedawend û deverên erdnîgarî jî vedhewandin. Bi rêya kolandin û vedîtinên li girê leylan û derdora wê, Di derbarê arşîfa Marî, ango girê Herîrî yazdeh kîlometreyan bakur-rojavayê bajarê li Bûkemal li ser çemê Feratê, arşîfa bajarê Aşnakum li girê Çaxirbazar, arşîfa bajarê Şuşra, koşûnwarên wê li girê Şemşara li ser çemê Zabê yê Jêrîn, li nêz Gola Dokan li bakur-rojavayê bajarê Silêmaniyê li başûrê Kurdistanê, arşîfa bajarê Qetara girê Remah, heştê kîlometreyan li rojavayê Mûslê. Şandeyê diyar kir ku navê girê Leylan Yekevin Şubet Enlîl bû û paytexta padîşahê Amûrî Şemşî Eded bû. Şûnwarnas Huruda Ovaynlîr jî li ser têkiliyên navbera her sê bajarên girîng li deşta Xabûrê, Wa Şokanî, Orkêş û Şûbet Enlîl tekez kirin. Di arşîfa Marî de obireya bicihbûna padîşah li gel hejmarek ji serkêşên leşkerî yên mezin giringiya vî bajarî tê destnîşankirin, ji ber ku hêzeke leşkerî ya mezin li bajêr hebû. Deq jî navên padîşahên Şûbet-Enlîl destnîşan dikin. Ew jî ev in, Turûmnetkî Zûzû, kurê Turûmnetkî, û Xaya Apûm, kurê Turûmnetkî. Her wiha ev deq balê dikişîne ser pûtepêdana berpirsên bajêr bi avahî û saziyên sivîl û olî. Ev deq dibêjin ku Şûbet-Enlîl bi çandiniyê zengîn bû û gelek zevî û erd pê vegirêdayî bûn. Her wiha gelek zêr û zîv û perestgeheke xwedayê Aşûr lê hebûn. Ne tenê wiha, lê belê Şûbet Enlîl navendeke hînbûna mûzîkê bû. Şûbet Enlîl navendeke aborî, siyasî û civakî bû. Arşîfa bajarê Eşnakom jî tekez dike, Ku têkiliyên aborî navbera wê û bajarê Şubet Enlîl de hebûn. Her wiha arşîfa bajarê Şuşra ku Şemşî Edo hewl dide hevpeymaniyeke hevkariyê pê re îmze bike. Li gel navê Şubet Enlîl du navên din Girêdayî Girê Leylan hene. Ew jî Şexna û Apûm in. Navê Şexna di deqên li bajarên Marî, Girê Leylan û Nagar hatiye destnîşankirin. Lê navê Apûm jî di deqên bajarê Marî û Girê Leylan de hatiye destnîşankirin. Her wiha di belgeyên paytexta yekemîn a Hisiyan, Kanîş, ango Kultepe, bîst kîlometreyan bakûr-rojhilatê bajarê Qayserî, nêzî riya ber bi Sîwas de. Di serdema Şemşî Eded, Navê Apûm li gel navê Şûbet Enlîl dihat bikar anîn. Lê vê dawiyê navê Apûm li bajar û welêt hat kirin, ji ber ku girê Leylan navenda padîşahiya Apûm a Xûrî bû. Navê Apûm herî dawî derdora hezar û heft sed û bîst û heşt Ta hezar û heft sed û bîst û heftan beriya zayînê hatiye bikaranîn. Ew jî di hin deqên ku dibêjin di vê salê de Padîşah Semso Eylûna bi saya hêza gojxwedan Enlîl wergirt, paytexta welatên Apûm, bajarê Şexna, hilweşand. Di vê pêvajoyê de herêmên Şengal û sêgoşeya Xabûrê ji aliyê gelek padîşahan ve dihat desthilatkirin. Her yek ji wan,